Amarieta ane nkorwa Patrick Ongubo, ah, korwa aiga Nyadieko. Bono egento nkere kiangogetie, Jubilee yasokire Matiang'i ng'a nere presidential flag carrier. Eye yatogokirie, ekero twabugete ng'a Matiang'i agocha gosoka na ekiama eke kia UPA, Bono upeye iga tiga irane gusii iga, lakini ase Kenya yonsi pi, tiga Jubilee bono etagwe are na Matiang'i. Igo egento nkere ekeria omogusia abanete kare, ng'a amandegere name gusii, ng'a ore na momura nakore ki? Nayae. Amaene bono endoto eye iga. yaikeranire, abanto bonsi gusii gusii yaito, tiga tobwatisie omwana oyo oito matiang'i, matiang'i ororekanire ng'a tari intwe tweka tomwanchete, Kenya yonsi pi yamwanchire. Igo tiga tobwaterane abaminto twensi pi ase twabeta ebene nkorwa Maate ebogera seito, korwa Mombasa, Nairobi yonsi mpaka Bokamba, tobwaterane egere naintwe ekerogo eke geche. Na intwe to- tonyore oborai obuya. Mbuya mono.
Inche ase amarieta a Ngoroku Mary Moraa, inche ngogete ne nogotenena kwa amatiang'i buna atenenete korwa ase ekiama gia Jubilee, etokomoa amagoro togoteba ng'a agende bosi Kenya engima yamoitabire, naende abakenya bonsi pi Tiga tobwate chikura, ngosabaa rishirika riaaa IPC, riche mashinani nonya chisukuru, chikanisa, chibwatie abana baito ebibande, chikura, egere twakeeee mono twakere matianyi. Alafu naende rende ngochia goteba ng'a ekero twamochorire, Nyasaye atobwati siaga mbe, atokonye nonya erinde amaame eye yarusetiwu, rero bono noaa abanto bakare koyoiborera nyomba. Atoruserie nonya ense aye yanyeiranirie ebe enechafu buna yarenge, na binto binde atokonye, twamoitabire buna omogambi oito korusirie. Bono otogoaka, toake amagoko mpaka amagoro, gose naki baremogoteba.

Onkoira ribaga eri gotebia omokenya naende more especially omogusii bwensi pi asabete, ing'a omosike daktari Freddy Okengo Matiang'i, nere omonogeri bw'omogusii, naende ase amasikani amanene ekiama gekorokwa Jubilee. Yatoeire amasikani buna omogusii, kiamochorire koba omokonyi bw'omorai bw'ekiama gia Jubilee Kenya engima. Naende moise korigereria buya ense buna egotara bono iga, ntobwati monto orakonye Kenya eye onye tari omogusii. Abagusii baminto kamoranche, oitabe gose okane. Bono iga ensara tobwate eratokonye Fred Okengo Matiang'i. Tiga ango totogie omoraai omokoro o Kenya omosike Uhuru Muigai Kenyatta ase ogoitaba na komoa Matiang'i koba omokonyi bw'ekiama. Bwata chikura ase obonge abagusii baminto na abakenya mwensi. Egere engaki eri kegoika tokore okorobekana kwa obomo gochia ase ebituo tochore matiang'i abe omorai ogatano na rimo bwense ya kenya akonye kenya egere. totware obosibore, naende momanye iga, obosibore bwarwanereirwe emiaka emenge Kenya eye mpaka tobwate ekatiba enyia, ere abwo ekatiba eye enyia yatoeire obosibore bw'okokwana buna ngokwana iga, onye ndiri kare anga ntware gokwana, tiga ango, toe okeng'u, matiang'i, amagoro. abe abe omopresident bw'ense yaito ya Kenya. Okengo mweshimiwa, soka bosio noo tore naye, noo tore magega yao, na abakenya bonsi mbabaitabirie, ebe nebigori bionsi Gen-z. abaalimu, abanyagitari, abarandia, na banto be ching'encho chionsi bagochorire na bagoitabire. Suka bosio no tore amo naye, chikura naye tokoa obe omo president bw'ense yaito ya Kenya. Nabatebia inche nomo pastor Charles Getonto korwa Keumbu gotoka Kisii county.